ni rhandza ku mi pfuxela hi vito ra matimba ra yesu kreste wa nazareta ni tlhela ni titsongahata eka n'wina hinkwenu vana va xikwembu um mi nga swi vona swi fanerile ku va ni mi pfuna ntirho wa xikwembu ku ya emahlweni ni mi khensa ni vuyelela ni ri tintswalo ta hosi a ti ve henhla ka ka n'wina um hosi yi mi languta nakambe eh hinkwakonkwako la mi nga fikelela kona hi swandla swa n'wina hosi yi vula swona ku eh, xandla lexi nyikaka xi katekile ku tlula lexi amukelaka ni ri hosi a yi mi tatiseli ku ya emahlweni n'wina mi twisisa principle ya tilo mi twisisa leswi nga vulavula hi hosi loko yi te ri n'wina loko mi humesa Xikwembu xi ta mi engetelela xi ta pfula tifasitere ta matilo xi mi nisela mikateko mi swi kotile ku pfula timbilu ta n'wina mi pfuna ntirho wa Xikwembu ku wu ya emahlweni hi hinkwaswo leswi mi nga swi tirhisa switirhisiwa swa n'wina ku nga va ku ri kusukela eka mali hi hi ya eka switirhisiwa swa ku hambanahambana. ni ba mandla ni vuyelela ni ri Xikwembu a xi mi katekisi ku ya emahlweni enkarhini lowu swilo swi nga le ku tikeni swinene vafundhisi va discriminate-iwa xindzhuti xa bandla xi wile kambe n'wina ma ha kotile ku swi vona ku ka ha ri va ha ri kona lava va nga khoma vhangeli ya hosi leyi ni dekaka emisaveni ni ri xikwembu a xi mi tlakusi xi mi endlela hi musa na tintswalo mi nga karhali hikuva xikwembu xi tirhise n'wina ku va ni namuntlha ministry ya xona yi kota ku ya emahlweni ni kombela ku hambanisa eh, eh, ni endla ku hambana la before ni nghena eka message wa mina lowu ni lava ku wu deliver eh, ni kombela ku mi basisela katsongo ku hambana exikarhi ka kereke na ministry the church and the ministry vanhu vo tala ku na leswi va nga swi twisiseki when it comes to a church and and and and, and the ministry and loko hi ri karhi hi hlaya matsalwa hi kuma leswaku a church i vanhu hinkwavo lava pfumelaka eka Kreste Yesu loko va ku Kreste Yesu loko a vuya i ta vuya a ta landza a ta landza bandza the church i ta vuya a ta landza munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga tirha hi ku tshembeka a endla hi ku ya hi laha matsalwa ma vulaka ha kona swi nga ri na mhaka ku u le zayoni swi nga ri na mhaka ku u le nazarini swi nga ri na mhaka ku u le ka church ya blaze swi nga ri na mhaka ku u le ka pentecostal swi nga ri na mhaka ku u le kwini as long as u u believe ka kreste yeso u tirha mintirho hi ku hetiseka Yesu loko a vuya i ta vuya a ta ku teka so vanhu namuntlha va i misinterprete the church and the building eh, vanhu va ku tala va va va twa onge to be in the church i ku va u ri ndzeni ka muako wo karhi so ni kombela ku swi hambanisa ku eh, leswiya hi swi vitaka ku i ti-church miako leyi hlanganaka ka yona ni nga yi vitana swa ku i minhlengeletano leyi hlengeletanaka ka yona kambe um hi nge yi vitani as a church leyi kreste yesu a nga ta vuya a ta teka yona because there's one thing for sure ku endzeni ka miako yoleyo kumbe tinhlengeletano to toleto swi nga endleka ku nga ku ku famba munhu wun'we kumbe vambirhi kumbe ku nga fambi munhu at all ka ti-masses ta thousands of people so hi fanele hi swi hambanisa swo swoleswo so eh ni lava ku mi khensa ngopfu ku va ni mi ye mi ya tshemba leswaku va ha ri kona vanhu lava yimelaka vhangeli hambiloko swi nga olovi hambiloko in the midst of confusion la vafundhisi va nga le ti-court va yaka va ya tengisiwa hikokwalaho ka ku eka ku eh, rape vana va endla swilo leswi hinkwaswo mara still ma ha pfule timbirhi ta n'wina mi pfulela ku va ni ntirho wa xikwembu wu ya emahlweni ni ri hosi a yi mi katekisi ku ya emahlweni yi mi tatisela um mi yanani emahlweni loko moya wa n'wina wu pfumela hi ku mhaka nkulu i ku va ni moya wu pfumela ku ni swi endla leswi a wu ri ni mitsundzuxa ku ministry i yini hi tshika church a ministry a ministry i i i i i ntirho wa xikwembu lowu nga le ku movheni it's a movement of god to be in the ministry not in the church to be in the ministry eh, la u fambaka u ya u ya twarisa ntirho wa xikwembu Eh, ufika ndhawini yo karhi ufika wu campa if it takes a week or two weeks u twarisa ntirho wa hosi u chumayela vhangeli ya mfumo wa tilo vanhu va tinyikela va va va tinyikela va amukela kreste yesu tanihi hosi na muponisi va tlhandleka mavoko va va se va ponisiwile hi mukhuva wolowo u hundza u ya kun'wanyana u sala u endla ti-follow up ku va sala njhani lava salaka kona va kurisiwa ku fikela kwini loko if it needs ku u tlhela u vuya u ta va vhakachela hi vulavula ministry hi vulavula hi ntirho lowu tirha hi the apostle paul hi ta tsundzuka ku muapostola Pawulo hi yena a nga tsala tibuku to tala loko hi ya ka Bibele ya Xitsonga hi ta kuma tibuku letiya ta ku sungula hi vo VA e, e, e, ta ku tala ta kona va Korinto va Efesa va Galatiya va Roma tibuku leti ta ku sungula hi va ti tsale hi yena a famba a chumayela vhangeli a hetelela a tsala mapapila a va tsalela mapapila ya ku va khutaza na ku vana a va a va a va a va a va ndhundhuzela kumbe ku va tlakusa eximoyeni leswaku va kota ku khongela va ya emahlweni va nga wi so liya that is a ministry u huma ndhawini yo karhi u ya ka yin'wana u huma ka yin'wana u ya ka yin'wana loko swi vula swa ku tlhela u vuya tlhela u ya vuya hi nkarhi wun'wanyana u ta tlhela futhi u pfuxelela mimoya liya u nga yi wina mimoya liya u nga yi introducer ka kreste loko swi vula ku se swi boha ku va ti-soul ta kona ti tele ka ndhawu yo yoleyo hi koho manjheni se u nga endlaka yini leswi hi language ya namuntlha yi ngo is the church the building but our purpose namuntlha i think what is powerful is to, to, is, is, is to um, eku endla ministry eku endla ministry ministry you minister the word of god the word ministry comes from ministering you minister the word of god with no compromise you minister the word of god without no without selling the word of god you just minister the truth and hinkwavo lava twaka onge ministry ya hosi ya ni deka emisaveni hi lava thinthekaka ivi va tshinela va ku

loko swi vula ku ni ya elimpopo i will have to consider timhaka ta ma-transport na swin'wana na swin'wanyana ko kwale ni yaka kona if ni fanele ni hayara tende na switulu i will do so so loko mi va mi ri ku endleni hi mukhuva wolowo do not ever feel onge mi le ku luzeni mi le ku pfuneni ka ntirho wa xikwembu ku kota ku ya mahlweni kuma ku loko ni suka limpopo maybe nkarhi wun'wanyana ni fanele ni ya mpumalanga from mpumalanga ni fanele ni ya free state this is what i am currently

ya ku vafundhisi they, they, they are for themselves instead ya ku va ya ka ti-ministry va ya ka ti-churches the mass kuma church kereke yi ri yikulu yi accommodate plus or minus 1500 people at one place a va ha la ku famba va ya ministara va endla ministry ya ku famba va ya tshunxa ti-soul va lava vanhu va suka lava taka hi kona va driver kusuka ka ti-province va ta vola va nga kona so that va ta kota ku vanhu va va endlela those miracles or va va profeta those prophecies and let me tell you ku um, the, the, the kingdom of god loko u languta i, i ministry ya vaapostolo u languta ministry ya the apostle paul u languta ministry ya hosi yesu a ni tsundzuki hosi yesu a ya ka munhu individual a fika a n'wi profeta hosi yesu o fika a endla leswi fanelaka swi endleka vadyondzisiwa a va famba va minister loko languta buku ya mitirho a va endla mitirho leyi va nga dyondzisiwa yona hi hosi yesu that is why loko hela four gospel Four Gospel loko yi fika makumu, Matthew, Mark, Luke and John loko yi fika makumu yi ya yi ya kuma buku ya yini ya mitirho va sungula ku tirha mitirho leyi va nga yi dyondza ka the Four Gospel ka Matthew, Mark, Luke and John. La Matthew, Mark and Luke and John it's a Four Gospel leyi nga khoma vutomi bya hosi Yesu hinkwabyo kusukela ku bebukiweni mitirho hinkwayo la nga yi tirha until a za a fika makumu so. i i swa nkoka vana va xikwembu ku va ni loko hi sapota ntirho wa xikwembu hi sapota ku ri ku hi lovona xo karhi lexi hosi yi xi tirhaka hi that man of god ku na xo karhi lexi hi xi twaka xi endleka sense xi nga va ka eh, eh, eh, eh, eh, something for the community community ku yi nga kota ku tlakuka let me tell you ku the ministries loko hi ya ka tiministry hi famba hi mova the moment ministry yi sungula ku flourisha the ministry has to be for the community so that local ministries want to go flourish you when you look at uh, at the white communities there are christian schools saints it it it, it swikolo swa koho swi yakiwe swi swi nyikiwe mavito ya ti-saint st john christian school st john bible school st john uh, st john this hospital st john what what Ti-ministry ti hetelela ti vuya ka community ti ta give a back by doing what? Ya ka swikolo, ya ka swibedhlele, titliliniki and all those kind of things. So do not underestimate what you are doing, what you are doing you are simply supporting mintirho ya Xikwembu. ene loko u u tirha mintirho ya u sapota ntirho wa xikwembu hikuva ni u nyika ku ntirho wa xikwembu wa xikwembu wu kota ku ya mahlweni xikwembu xi pfuxa vanhu lava nga ta va na full va ta va va nga ta va na full support ka that ministry and that ministry once yi suka yi yima. it has to go back to the community that is why when you look at the apostle paul iye a ya yimisa tikereke ta ku tala a nga sungula hi ku yimisa tikereke i sungule hi ku ya ka ministry ministry yi n'wi ni pfulela channel ya ka a wina ti-souls vanhu lava a va dyondzisaka timhaka ta mfumo wa tilo va hetelela va swi vona ku this is the way the truth and the life a ku okay because of se ni famba na n'wina hi khongela xikwembu xin'we how about i build something laha mi nga ta hlangana kona every now and then for tidyondzo that's when hi sungula ku vona the church yi sungula ku developer in the community hi vulavula hi local church that is a local church because when you talk of a church we're talking about vanhu hinkwavo lava pfumelaka kreste yesu lava nga ta vuya va ta landziwa hi hosi yesu emisaveni hinkwayo so that's when hi vona muapostoli pawulo a distributa ini the local church So the local church is there for the community. The local church is there uh, for the benefit. Kuna lava pfumalaka and it's the work of the local church to support that. Kuna lava va kuma swa ku vana van'wani va tsandzeka ku ya swikolweni a va na tiyunifomo swa kutani. The local church yi fanele yi teka responsibility vana van'wani va etlela va nga dyanga is the duty of the local church but munhu loyi a sungulaka hi ku aka the local church a nga yanga a ya ministara out there there's a problem ya ku eminkarhini ya ku tala munhu loyiwani i ta languta miehleketo ya yena yi va more into the local church and at the end of the day i ta lava ku va ni a a a a receive salary a endla salary within the church and at the end of the day ku hetelela ku famba ku va na message wu lahlekaka because um hi zama ku compromise ku vanhu va nga baleki Hi chumayela hi nga ha chumayeli ntiyiso ku vanhu va nga baleki for the sake ya ku ni ta kota ku endla living vana va me va ta kota ku etlela va dyile which is wrong so vana va hosi I am at a platform leyi ni nga ka ni nga vitaneriwa ka yona because God has helped me to understand and opened my mind ku ni twisisa ku there's a great a very big difference between a local church and a ministry so I am here to say

so that god protects me so i will continuously ni ni ni endla leswi hosi yi nga ni vitanela swona loko masiku ya mina emisaveni ma ha ri kona hosi ya ha ni vekile this is what I will continuously doing because we need this gospel. We need the word of God. We need the truth. Leyi namuntlha yi kalaka yi nga ha ri kona kahle yi lahle yi nga lahleka. So ku na swihundla leswi swi nga kona eh swi swi swi nga swi nga mfihlakalo. swi lavaka ku hi ya hi swi landza hina hi nga vitaniwa so these secrets swi ta fika swi manifesta loko n'wina hi fika hi mi tlhandleka mavoko mi vona swi pfuleka na le ka n'wina it's not because of hina matimba there's no man loyi a nga na matimba but only the man that will attach to the higher power the, the man that will attach to the higher voltage the man that will understand the protocols and the laws of nature ku xikwembu xi tirhisa ku yini when it comes to a man of god who is connected to the higher voltage which is the holy spirit it takes only munhu loyi a nga ta twisisa ku as i am giving what am i doing as i am offering what am i doing it takes munhu loyi a nga that is why i don't preach the gospel ya ku munhu a, a, a humesi or a niki mali a endli yini but then i want you to understand ku the ministry of god needs money the ministry of god needs resources in order ku hi kota ku ya mahlweni hi, hi, hi, hi tirha ntirho wa xikwembu so eh, when you do that feel free eh, if you don't feel like

on so loko u fanele u ya u ya nyika pray about it even if u fanele u ya u ya transfera through your bank account to the uh, account of the, man, of the man of god all you need to do take your card before uya uya endla whatsoever that you want to do take your card uri veka lamahlweni father in the name of jesus christ of nazareth i know what i'm doing and i understood the principle of heaven that once whatsoever that i do you are looking And then lexi ni xi endlaka la ni susaka kona i know ku the angels your angels are watching me and i know god ku whatsoever that is in my heart yes it will it, it will be fulfilled and xin'wana na xin'wana lexi ni lavaka ku xi endla xi ta endleka so this i'm giving you the principles ni kombela ku ya katsongo nyana se ni nghena etimhakeni eka buku ya john hi vona ku pfuxiwa ka lazaro lazaro loko a pfuxiwa eka john chapter 11 lazaro loko a pfuxiwa ya ya kuma swa ku le ku sunguleni le loko hi hi tlhelelanyana ndzhaku Hi vona, hi vona, hi vona eh, siku rin'wanyana hosi Yesu a nghena eka ndhawu yin'wanyana eh, eh, la a a a ri ka- a a ya eka Zakiya loko a fika ka Zakiya a fika a tshama va ri karhi va vulavula vanhu va ku loko a swi tiva swa ku luya i mudyohi a nga ta nghena laya a tshama yi ri Bibele ku vonakale ku nghena un'wanyana wansati a fika a ri na mafurha ya ku nun'hwela a fika a chela hosi Yesu ivi a n'wi sula a suka a famba ene hi ya hi ya kuma timhaka leti ta ku marta na yena um marta na mariya na yena ivi a i endlile mhaka leyiwani ya ku a teka mafurha a chela milengeni ya hosi yesu ivi a n'wi suka yi ri bibele ke vazalwana hi kuma leswaku marta na mariya a va ri vasiswa lazaro lazaro loyi a nga pfuxiwa eku feni hi ya hi ya kuma leswaku hi mafurha lama a nga ma teka emariya a ma tota hosi yesu a ku ri a ku ri leswaku yi ri bibele loko a n'wi tola ku vilela vanhu vo karhi lava ri kona va ku mafurha lama ya ma tiva ma durha swinene ene mafurha lama loko o ma teka lowa nsati a ya ma xavisa mali ya kona a ta kota ku va ni a ya pfuna swisiwana nawu ni lava ku byela n'wana le kaya ku lava a va vilela a va nga swi tivi ku ku ta endleka yini mara mariya loko a teka mafurha a ya ma tota emilengeni ya hosi yesu a ri ku ri na xiprofeto lexi a xi ri ndzeni ka mbilu ya yena leswaku hi rin'wana ra na swi twisisa ku leyi i hosi ya mina ene vutomi bya mina loko no byi veka eka yena ni nga kuma ku hlula ni nga kuma ku humelela ni nga endla xin'wana na xin'wanyana little did she know ku buti wa yena lazaro u ta fa lazaro loko a ya a ya fa yesu kreste a swi twa leswaku lazaro va ri wa vabya a nga se fa lazaro va ri wa vabya hosi yesu u lo tshama hi mavomu a nga yi ebetaniya yi ri bibele ke lazaro a ze a fa ebetaniya va n'wi nghwava eBetaniya. Ri ri siku rin'wanyana Lazaro hi siku, eh, I mean, hosi Yesu hi siku ra vumune, Lazaro a ri sirheni. I byela vadyondzisiwa va yena a ku, He vafo, phela nkulukumba loyi va ngo i Lazaro va ri i lovile eBetaniya, a hi fambeni. Loko va fika, Marta na Mariya va n'wi tlhanganisa hosi Yesu va ri, Hosi, loko a wu ri kona i ngi a nga fanga makwerhu. Yingisa mhaka leyi hosi Yesu a yi hlayaka, i ri, Mi nga vileli. Rifu la, ra Lazaro a ku ri ra ku dzunisa Xikwembu. Ni la tani ta ku komba katsongo ku hi rin'wana ra masiku, Mariya i teke mafurha a ya tota milenge ya Hosi Yesu. Vona ku mafurha namuntlha ma n'wi pfulela minyangwa. Ku na munhu loyi a nga le sirheni a nga etlela for four days. Ri ri Bibele, loko va pfula ribye, ku twakale phunga, a nun'hwa. Kambe hi twa leswaku Hosi Yesu loko a fika, ri ri Bibele, i lo fika a tlhaveka swinene, a rila, a languta tilweni, a ku, Tatana, na swi tiva leswaku u ni yingisa masiku hinkwawo ni twele loyi a nga la ndzeni ka sirha i fane a pfuka yingisa ni la ta ku byela n'wana le kaya minikelo wa mafurha wa sesi wa lazaro na a nga swi tivi leswaku lazaro i ta fa i lo humesa minikelo ya mafurha ya ku durha a nga swi tivi leswaku ku ta endleka mhaka ya ku lazaro u ta fa a ya ya chela hosi yesu i ri hosi yesu yingisani n'wina hinkwenu mi nga laha leswi endlaka lowu wansati n'wina ni fike laha mi a mi ni nyikanga hambi ku ri mati manene ya ku hlamba milenge a mi hlambisa a mi ni hlambisanga milenge kambe lowu wansati lweyi i swi kotini ku ta na mafurha ya ku durha a ta fika a ni tota mara lexi a xi viyelerisa vanhu hileswaku lowu wansati loyiwani ha n'wi tiva leswaku i nghwavava kambe eka hosi yesu i n'wi vone a ri munhu wa risima hi ku i twisise exikarhi ka swiyimo ku mafurha lama durha ene ni endla ntirho lowu ni wu endlaka wa ku xavisa miri ni ze ni kuma mafurha lama ma ri namuntlha mafurha lama ni ya ni ya ma teka ni ya ma veka ehosini minikelo wa mariya hi wona wu nga ya wu ya pfuxa lazaro esirheni so ni lava ku ta ku byela n'wana le kaya ku eku endleni ka wena mitirho ya ku pfuna ministry ya Xikwembu a wu endleli mina u endlela the community leyi yi nga ta receiver xikolo through the ministry leyi nga ta receiver etliliniki through the ministry give back to the community wena as you are giving for the community, for, for the ministry. You are actually distributing the network. Yaku, the ministry will come in return. Build a church in your community. Build a local church in your community. It starts on the ministry so that the ministry wins the souls. So the souls finds a place which is a local church la ku nga ta fika ku kurisiwa mimoya kona ntirho wa xikombe u ya kota ku ya emahlweni ni ta ku eka wena ni ni ni ni ni tsake ngopfu namuntlha swi ta na le moyeni wa mina ku xi kona lexi nga ta endleka eka n'wina hinkwenu mi nga pfula timbilu ta n'wina mi endlela mi endla ntirho wa hosi ni lava ku vula ku vhangeli ya xikwembu ya ha ri kona mi nga kanakani na vafundhisi va va chumayelaka ntiyiso va ha ri kona a ni nge ti bi xifuva ni ku ni chumayela ntiyiso mara ni lava ku ta ku fambani mi ya mi ya khongela xikwembu xi mi komba vafundhisi kumbe tiministry leti nga tona ta khomeke ntiyiso ku va ni mi ta kota ku kuma i ndlela ya ku ya kwini eka mfumo wa tilo hinkwaswo leswi hi swi endlaka hi endla loko hi ze hi muvha hi famba hi chumayela places to places provinces to provinces province provinces areas to areas a hi endleli nchumu hi endlela ku va ni vanhu va nga lahleki kambe va ya nghena eka mfumo wa matilo famba mi ya mi ya khongela xikwembu xi mi pfuna laha mi byalaka kona mi byala mi swi tiva leswaku leswi mi swi endlaka hosi yi ta tatisa eka n'wina xikwembu a xi mi endli kahle Evitweni ra matimba ra Yesu Kreste wa Nazareta, ni mi rhandza hi rirhandzu ra tilo. Xikwembu a xi vi na n'wina. Ni kombela mi hi khongerisa, mi ni khongerisa ku hosi yi ni xilda yi ni sirhelela ni ta kota masiku hinkwawo ku ni tlhela ni vuya ka n'wina hi ta vulavula timhaka ta hosi xikwembu xi mi endla kahle sweswi ni hi la ku nga heriki Ni mi khensa ngopfu swinene. Loko swi pfumela emimoyeni ya n'wina, a hi akeni this ministry ku hi ta kota ku va na ti-local churches. Xikwembu a xi mi endle kahle. Halleluya.